L-gumenti bla sens, kultant ngħidu ma qed jaqblu u bqgħu xorta waħda jiġġieldu fuqha. U vera vera kienet xi ħaġa li. Kienu estremi, jiġifieri ma.
Kważi, daj mhux estremi li mmorru, qas kienu mmorru il-meetings jew hekk, le, imma kien hemm argumenti, kienu jsiru ħafna argumenti li lili kienet iddejjaqni jew kienet Mela mhux bħali Father, għax jiena mmur kull meetings. Father Karm, kif inti Father Karm? Sander, inti orrajt? Ah, jien orrajt, prezenta għaruħek, għax Father Karm ma jafx minni. Father Gordon, kapillan laburist tal-parroċċa jew kappella mhux uffiċjali ta' Burmarrat, Tajjeb li ngħidlek illi hija kappella Laburista. Kif għandek il-kappella Laburista, kif tkun dil-kappella Laburista? U ifhimni minn barra l-istess ta' bħal kappelli normali, imma minn ġewwa l-ritratt, mhux ir-ritratt, sorry, l-inkwatru titulari eh. huwa inkwatru kbir sabiħ ta' Joseph Muscat. Joseph Muscat nofs il-kappella. Ija, ija, dedikata lilu wkoll. U tajab li ngħidu jekk jitamdu it-tfal biex jagħmdu għandna irdu jżidu ma' isimhom Joseph Joe Michel ma jitambdux jekk ikun jisimgħu Adrian. Eh, Adrian, le.
Mistax jiġi Adrian, Joseph. Le, le, le, le, le.
Imorru fil-kappella ġara tagħna, mhux problema. Eh, ma da mhux sew, oh. eh, x'tagħmlu iktar fil-kappella laburista ta'? Efhem li eżempju jekk l-omelija intu laqxa laburista dejjem. Eżempju fħadd il-palm fader ma nafx inti toqgħod Timraħ ħafna, aħna hekk qed nitkellmu fuq ħadd il-palm, hemm il-palm u ngħidu kemm Jose Herrera qed jiżra' palm f'Malta. Jien naf eżempju kien hemm dik ir-rakkont tal-għami illi beda jara. U nfakkru kemm Chris Fearne qed jagħmel operazzjonijiet tal-kataretti, qed tifhem Father? Ma dawn mhux affarijiet sew, ta' ma sibx li Father inti ġieli frittom Nazzjonalisti bla Pulizija għalihom in-nies.

X'penitenza għandna nagħtuh biex tkun standard? Mhux kulħadd jagħti li jixtieq, Father. Eżempju, Sander, għid id-dnub li jkun. Batna fuq sew waħda hekk, id-dnub li jkun. Min m'għandux dnub igara? Inti kont gara, Father, ġebel u x'hekk, eh? Ejja, Sander, tieni dnub, pisa. Jien naf, jiġieli eżempju, Kemm importanti fader li ma tiġġudikax meta jgħidulek id-dnubiet, għidli. Eżempju jiena ġieli nkun qiegħed fit-triqti lejn id-dar, il-mara tgħidli fejn int, ngħidilha kważi wasalt imma nkun għadni l-bogħod. Gidba, missek tistħi! Li tigdeb, missek tistħi. Gidba. Issib il-g, fader, g. Gidba, g, g, g, sorry, sorry, g. G-g-g-g-g-g, gidba lil tat-taxxa, mhux dik. Gidba lil mallem, mhux dik. Twila tat-taxxa.
Hija, hija.
Gidba lil mara tiġi dik. U hawnhekk fader mal-ewwel għandek x'in il-penitenza taħsel il-karozza tal-kappillan. Rajta? Tini xi ħaġa oħra, Sander, ejja. Tidobni di, naf rajt xi ħaġa pastaża Fuq it-television. Kont taf li fuq it-television. Fader għalalek il-kullar. Fehmhom affarijiet li jiġru għax jiena mhux bħal fader. Kar, ma jgħidilhom x'tagħmel. Jiena nuża bħala fader kartuna. Il-fader perfezzjona jgħidilhom fader. Aħna nużaw xi ħaġa bħal xi botta l-melħ u taqtalu u dawru fuq wara tagħmlu jew skont jekk ikollok xi qmis bħal dil-qmis ma jkollokx fejn daħħal. Allura allura tittamel xi ħaġa oħra, jgħam ta' żewġ toqbiet u tagħmel jew lasktu jew xi ħaġa oħra. Meta toqgħod attent li tagħmilha n-naħa ta' ġewwa tal-bott tal-me, mhux naħa ta' barra u tġib li sem, aħjar ma jidhirx l-usa, eh, nagħmlu reklam. Kellu wieħed tal-ħasil u kellu ksan hawnhekk. Imma b'somma ħankompli, konnet ngħidu television, għandna pasta żata eżemplara xi ħaġa pasta żifu. Għandna paragraf sħiħ fuq it-television. Ija.
Eżempju, Pro Television Pro. Peppi Azzopardi. Tak dnub u koll, ek tala Peppi. Dnub mejet. Għaxu jisul mejet, allora jieġi dnub ek. Net Television, dnub iħor. Dak ma jenħafirx, eh? Għandek 15 sena purgatorju. Pasta zata, mis-sektist, ċetana, pasta zati, jinti raġel ta' 41 sena. Mis-sektist, sorry. Skużani.
Mela, pass ta' żgħati fuq it-televin gravi ħafna. U miż-żewġ u mhux miż-żewġ tagħmel differenza? Le, dik le. Le, le. Le, ma pass ta' żgħati tiġi.
Mela, hawnhekk inti peress li tħammiġt mentalment, tajje, tittiġi tnaddaf il-knisja għal xahar sħiħ. Biex bekk inti titnaddaf mill-knisja u titnaddaf minn ġewwa u minn barra, fimta? Din għalija da ma rrid ngħid xejn ma dawa sfruttament. Il-bniedem mhux bl-eżempju bit-talb biss il-manka bil-prattika wkoll, eh? Issa ħajkolli nħallikom Father għaliex irid inqum mill-qaddes ta' kmieni għax meta nqaddes jiena tiżganta niġbru ħafna iktar flus Father. Ejja. Mm, flus.
Għandi sistema forsi tuża inti Father. Għidli għidli. Nifqu minn kollox waqt il-ġabra, tajjeb, u minn ma jagħtix ngħajjatlu minn fuq il-pajp. Uj! Uj, int ma tajtx! U tiskan tagħha kulħadd qed Tabli għamil tisbaħt minn snin qatt ma ħriġt niġbor u ġew nies jgħidu li biex nibda niġbor għal inqas iġbor xi ħaġa qalu li. Fader fil-każ niġu aħna niġbru, hekk trid. Vera, U tita. qed niġbru fader forsi inti ma taqbilx li niġbru imma l-kawża nobli ħafna. Li il-van tal-parroċċa tiegħi issa tqammel ara daqsxejn biex qed niġri mistħi nistħi. L-unika ħaġa li għandu sabiħa l-van li aħmar tal-Labour. Il-bqija nemmen illi irdu niġbru biex ikonna xi ħaġa xirqa għal kappella tagħna għal żmenijiet tal-lum ara daqsxejn. Ah, sew, sew. Xtaħħa ngħidlek eh? Jekk tiġi l-kappella tiegħi tiġbor għal baqalek sekli xtieħu kemm ta' Fader, hekk qalu lin-nies qalu li dak mhux għal xejn, mhux bżonn, imma llum il-ġurnata għal mezzi tal-lum il-ġurnata biex twassal il-kelma tiegħu